Wakwanyo kare me nywako tam gi megiwa ma tye i laliya ka eni. Kono wanywako tam ni kit ma jamine dong odugo tek tutwal and of course watye nongo ni mege ki tungcel bene myero guyeny gi mo A Co ki tungcel tye ka yele me yenyo gin mo. Jamine weng dong omako wan o tungcel, tung ryo ryo weng. Nang wapenyogi ni, Mono rwatte dong ni o i kare maber ni co ko dong guywe gi lok man i weko cene i wi meca, cene cam ki jami mogo matino tino ni? Gin mon ko dong gukwanyi kenyo? Ci wanongo lok mapol adada kit ma in ineno eni. Nang walokke wadugu ni wapeny co, pien koko obedo madwong tutwal botgi i komgi. Nia, co dong konygi peke, co dong kono ngo ngo. Koko mapol mua ki bot mon, kun nongo ginen ni co konygi dong dwogo peke. Ci wadugo lapenyo botgi ni, Ngo gikome ma tye ka timme? Oweko gwok ciling kit ma con dong weko ciling madongo, odugo dong matino tutwal-li. Oyabo cula woko, okelo mon ongo mapapat, oweko ciling dong orwenyogi ci ngo gikome. Aye mono peko tye ci wanongo tam mapatpat ma ibiwinyo kop bedi ki bot omegiwa eni? Nao koko tye matek twatwal i kom wan co ni wan konywa dugo peke pien pe waromo miyo ciling mo keken dong pe waromo weko cene kit ma nongo co omyero owek kwede ciling gang. I tami peko tye kwene?
Con nongo waweko ciling maber pien onongo wel jami yot. Kit ma iweko alip abic i keno idwogo inongo gin na ber tye gang, ento kit neni kit ma iweko alip apar ibidwogo inongo gin mo ma pe wubiniang iye nongo tye gang, pien ni wel jami dong medo iwa matek. An pinye bene kare ni kare ma nwang nongo ciliang alip apar niang acel keken wek inong ibinongo gitek. Ka calo wan ento ringo ngweco me angweca eni wek inong ciling ma olo to inong pa lalonyo inong me cam gang pe yot, pien wel jami dong weng dong medde matek adada. Myero en ka meno aye kong dong nen ka ma dong wel gar iye matek. Kite dong gen gitye ka tero kede wan dano kong. Nao ma pud pe oor bot gamente ke keti ni okati macalo cik ni co kone oywer gi lok man iweko cene gang cene cam gi nganga gi ni mon aye dong ko cak kong timo gin ma kumeno gi boti iwinye ni ni iti. Pe winye maber do. Pingo? Pien ni iromo nongo ni itye ki dako ya nongo dako pe romo timo gin mo madii bene nongo dako pe romo yelle kit ma in laco iyelle kwede-ni nongo kero mo madii bot dako pe so nongo pe iromo weko ciling jwi kit ma in itenyo-ni. Kong waket ni dako-ni
tye ki dukan dok yelle nongo ciling madit loyo in ma ingweco bodaboda nino ki nino. Itamo ni iwinyo nining na iti? Nongo omyero aol oto, ka an piny ongaya, omyero en bene okwany gin mo oto ka nino ma an mega obedo pe, mega omyero nongo okatti kwede. Ka dong tye oliyo pi dwe adek, in kono iywe kong mot, ingwec icam, ingwec icam acama keken. Itamo ling? Nongo pe ber. Pien ni nongo omyero wan weng waribbe, pe an dong aromo timone kena, nyo en bene romo timone kene. Omyero ngo ki i ot omyero owinye obed tye i kinwa. Ka tin ongaya. An aworo, en woro, ka an ongaye, ongayo en, an aworo. So wayelle kede ka mano. Ka in ico liro mo ci inongo ni dako ni oco gudiko ci owaci ni, Won boi, in dong pe amito iwek ciling mo keken gang. An abicako timo gin ma kumeno. An abiculo ot, in tiji me bedo abeda kit anu an atimo ni. I, ibiwinyo ni ngo? Itamo ngo kong i wi? Nongo en onongo tye ka tamo tam maber bene dong pien nongo luto nongo kare moni tye onongo ni an pud dak i kin nino eno kare moni pe so en tamo ni myero dok en ngo ikony kore calo an laco bene ka aywe kore manok kong. Tammi tye ningo bot lumegiwa nyo mon mukene ma gitye ki tam ni jamine gwok tek onyo gitye ki tam ni coggi nen calo gunongo oto woko? En oweko ci nining dong pe nen gali? Imimiri ki tam ningo? Tam ma aromo miyo ki lumegina aye ni, omyero gunge ni kare ma watye iye-ni i kare ma pinye rac. Dok ka in laco, ke nen tic ango ma laco eni timo. Nino acel nongo ciling adi? Pi ineno lawoto eni, mege jwir tika obino ki jami mabeco keken. In bene cwari omyero okel jami mabeco, ento pe rwatte. Myero aye inen ngo dog tic ma cwari timo. Ka tyen cwari onongo ciling moni manok-ki, ti ki en mukeloni. Pe dong itam ni, a. Eni laco-ni tye ka nywano nongo tye ka ot ka mo myero acit ogango eno pi dako ma ber dok pi dako ma dongo ot. Dako ma dongo ot myero en i kare me pekone ni en omyero ocung ki laco ni cing kacel en aye kom dako kikome. Ka apenye manok kong, en mon moni ma gikaco can gidongo lobo tutwal-li? Pole gia ki tung kwena, anyira kwena-ni?
Geni eoni pe ni kono naka gia ki kaka ka mo pien ni kakani weng kit dano weng tye acel ento lubo kite dong ngat mo i cwiny en tye kede nyo kite en moko kede i tamme pire kene.
An apwoyo itop gi. Apwoyo matek bene. Ber. Apwoyo yelle ladit. An apwoyo matek.
Nanga watye ki lok tin.
Koko tye matek ma tye a i bot mon. Gitye ki koko ni, 'Cilinge dong kit ma naka yam con loco weko cene gang, olo alip adi, alip apar mo, alip abiro-gini, jammi-ni dong pe tye kit ma con. Co ocako weko alip acel, alip aryo, nino mukene bene pe giweko gin mo keken. Bikgi tye ni nen calo wan ayabo keno ka mukene nyo wacako cona ka mukene. In idok iye nigo?
An amito apur matek ki lakodi peny ma wun wupenyo wa kwede eni. Ingeyo mon romo tamo kakare gire ni wan co ca okene nongo watye dok imaro ka mukene ento le eno ni pe tye kakare pien jamine oballe i kare, piny tye matek pien wel keken bene dong omedde o ci kit ma nongo wan onongo ki cente con nongo pol tye maber ento olokke o. ma dong pire tek ni ka calo mon an alego mere mon omyero gumak coggi matek. Manok moni ma nongo ginongo macalo kit pacent moni kit ma cwer yelle kwede ka cwer cek gwok cito pur pur mo katale acel nongo lupur nino acel ciling katale nino acel nongo kipuro i kom katale acel acel alip aryo nyo alip adek kit igeri con

Co mukene bene ada gire giromo bedo mar, ento ludito bolo gicaro lok ni olo tur ka yamo bikwodo ci olo yib gweno binen. Lok tye bene keketto ni wan co wabedo piny ci wamoko tam ni aa. Ocakke dwe Eliba, pi dwe adek kong, co myero oywe o mot gilok malo i weko ocene cam i wi meca-ni. Mon ko dong gucak timo gina kumeno, nyo gukwany tic ma laco myero otim con-ni. Ibiwinyo i ite nining in macalo laco kikome? En ni an anongo calo punishment bedo tye pien. watye ki pit me acel watye ki lutino mm. ma omyero nongo latin bene ecul i school fees so nongo in tye ka panis gidi gangi keni keni mm. ma an anongo ni ane pe pore mm. ki mon ni omyero kiwek mon en oyelle pien kero pa mon nok wan co oluto wakwite iloko loka kero uh, angeni in ingeni twero pa mon tye kumeno ko uh, giilo kero pa mon bene gamente eno ilo kero pa mon matek Ma mon mukene bene dok tye ka nongo cente loyo wan mukene-ni. Kumeno ko? Ikine dakoni ma dok nongo ciling madit loyo in, ocungo kudiko jo i won boi, in kono ijuk lok iweko cente i gang kany dong. An dong abikwanyo kuman, aculo ot, aweko cente i wi meja pi dwe abicel ma bino anyim. Ngo ma biriyo i wii ma calo laco i kome? Eni ka calo an, macalo an ladit ure ma Willie-ni, anongo calo pe ber. Pien macalo in laco, En nongo dong gange koo. En nongo dong gang pa dako pien ingeyo mon gitye ki kodi twero ki moni madok cito kato laco pa wan. En kodi twero moni ni ento ma mea winyo ne. Kodi twero eno makato laco ni eni dong dako be cako waco ni after all jami eni weng an atye timo in laco macalo in iwon gang koo itye ka timo ngo so ma nyuti ni twero be bedo tye dwon macalo in laco macalo iwon gang do ipe ki kit kero me lok. Pien ka iloko ni tab, gibiwaco ni, a, in kede itimo nga won boi, ma kun an atye keto ngo jami i wi meja. Mm. Wa lutino, an atye cwole i cukul. Ka kenyo goro me ot bedo tye wa keny mm. ket. Ok.
Ma wamito imi tamgi lumegiwa mukene ma gitye i gangigi ma gineno ni ciling te nino ocwiny ma dong pe nen tutwal-li. Itamo ni tam ango ma iminigi wek ot gipe oyelle. Aggi ni apwoyo matek ka kenyo an pol kare bene ka kita an aboda boda ma angweco ni abedo ka miyo tam ki mon mukene pien an mwaka an dong olo didit kumalo atye ki mwaka dong tye ka donyo pyera angwen ki nywale eighty two ee pyera angwen nen wiye acel wiye aryo gini ka ki calculating ci gin pol kare koko koko me ot bedo tye ci an amini ki tam. Ma i kom tam eni ma wun wukati kwede en anongo tam maber, dok i cabana bene waco mere i kom man ni, tam ma tye i kom man. Ah, macalo omege om- ma dong ma tye i ot, omyero gumak ot me cwec pien peko dong tye. Eh? Pien ka ineno kita ceng oryeny kwede, ineno dok kita kot tye ka dugo kwede, so obalo ngo? yub pa dano. Pur ma wek dano pur, jami ocak katti nongo maber, ceng obino balo, kot bene doki, man dok ocako dok cwer en ma tye ka cwer nino aryo adek moni eni, tye ka cwer ma ka omedde extend jami ma dok nongo kitye ka pitone dok bene babal dok. So an dong amiyo tam ki mege ni inge peko ka dong oo i gang, ludito pol kare wai gemo ka oo i gang, gin ma gitimo ene dano dong giling gibedo mot. pe dong ginyaye gitelle ki woo, pien ka odwogo woo gemo eno timo bal con ki con, ngut tye calo anyoo labolle. Ci dong mito waco gimege ni manok moni ma wan co wayelle-ni gugam guti kwede, pe gunen marac, pe guca wan co, wan bene pe wacayogi, ci weko ot bedo maber. Pol kare gire

Kikawo ni anyira tung kwene nyo anyira kwene aye ma dong olo togi weko gibedo mon mabeco tutwal?
Tam ma an aromo miyo eni lapeny ma ipenyo aye giryo. Ipenyo me acel ni lok madok i kom awobe ma wan watye kwede. Tam ma an aromo miyo igi nining ki dong lutino anyira ma gitye i kare-ni? Apenyo tutwali ni, lutino awobe ma gitye matino eni, kadi in imi in iri tam, Anyira tung kwena aye mono nyo anyira kwene ma dok gibeco loyo luwadigi?
Tye dong macalo lok acel ma dong an abedo kwede i cawa-ni, en aye ni lutino awobe tam ma tye ki cit botgi ni ka ma mito nyako ma obedo i ot myero mwakane kong ka twero okato apar aboro. Pien peko dong tye. Ka mwaka nongo okato apar aboro nongo dong tye ka niang kit ma nongo neno kwede jamine ci dong olo tol diyo cwinye ni bedo i ot. Dong macalo awobe myero guwek kodi kwo man ma i kare eni me cako donyo i mato kongo ma pud gitino ma nongo pud gipe i ot. Mato kongo gitargi ki jayagi-ni pe pore macalo lutino anyira. botgi omyero guwek lakodi citail en ma dong tekwaro pa col-li pe dong guweko-ni calo ruko bongo matino, cito ka myel kun nongo cacci bene pud pe rwatte, en-ni pe ber.
Man opwoyo matek. An apwoyo tutwal.
Ya yom tutwal ni pwod itye kedwa i Lakwed TV i yubwa man me tam pa lwak. Tinni wabedo i Laliya, of course i cuk Laliya, ka ma warwatte ki mon mapol megiwa. Wanywako tam i kom peko ma diyogi. Walokke waloko bot omegiwa koko matidi matek tutwal i komgi ma a ki bot mon ni gin dong adada aye ni ciling pe ka nen ngo marac wek nyo dong guyabo odi mukene woko wek ciling pe nen. Ci wanongo tam mabeco ma watamo ni in ma itye ka nenne-ni, inen maber, ikwany jami mabeco ki iye. Maracone weko dong cen inong pwonyi iye. An lador yub me tam pa lwak, an Steve. Of course alegi ni imedde gi nenowa i Lakwed TV. Ka larre tim be i subscribing, i liking our page, i sharing. Waneni nino ma lacen. Pwoyo.